Beca ni a dwi, a dwi yma gyda Bethan Rhys Roberts, ac o'n i'n meddwl 'swn i'n holi i chi, pa mor bwysig oedd newyddiaduraeth a ieithoedd yn ystod eich magwraeth chi ar yr aelwyd, ac ydych chi'n credu a wnaeth o liwio eich llwybr gyrfa chi? Mi oedd newyddiadura wastad yn y tŷ, oeddan ni gyd wastad yn stopio i wylio'r newyddion, a nath o ddim treiddio i meddwl i am sbel, ond, Wedyn nes i ddechrau papur newydd pan o'n i'n fach iawn oherwydd bod hanner y teulu'n byw yn y gogledd, hanner yn y de. Ac o'n i'n sylwi, o'n i'n gwybod rhywbeth bach am bawb ond bod nhw'm yn gwybod lot am ei gilydd. So nes i ddechrau'r papur newydd pan o'n i'n fach ac o fanna nath o dyfu a ieithoedd mor bwysig achos mi oedd hanner y teulu'n siarad Cymraeg, hanner ddim, uniaith Saesneg. Wedyn o'n i'n meddwl am y cyfathrebu yma, agian, mae ieithoedd yn rili bwysig a gallu llithro un i'r llall a dyna ysgogodd fi wedyn i studio ieithoedd, Ffrangeg ac Eidaleg, a swn i wrth y modd yn studio mwy o ieithoedd, ond mi ddaw hynny gobeithio rhyw ddwrnod. Beth yw eich barn chi ar gynnydd mewn newyddion ffug ym mis cyfryngau cymdeithasol a mynediad plant a phobl ifanc yeah. sy'n ddi-ddiwedd ato fo erbyn hyn? Ydy, mae o. Mae'n broblem enfawr erbyn hyn, achos mae o'n bo man dydy, a da ni'n gwybod beth sy'n iawn, beth sy'n ddim, a di pobl ddim yn gwirio, a da ni gyd yn byw mewn swigod, a'r wefannau cymdeithasol, 'da ni'n cael newyddion gwahanol, 'da ni'n gweld beth sy'n digwydd yn Rwsia rwan, a'r ffordd mae newyddion ffug yn fanno, cyfnod Trump, newyddion ffug bryd hynny hefyd. Ac o'n i'n ddigon ffodus i wneud rhaglen ddogfen i Esbydorec yn mynd i Velez yn Macedonia, a pwy, pwy oedd yn gwybod na dyna bencadlys newyddion ffug y byd? Yy lle oedd bobl ifanc yn gwerthu newyddion ffug ac yn cael arian i brynu yy oriawr Rolex erbyn hynny oherwydd y clics oedden nhw'n cael o America. Felly mae o'n ddiwydiant enfawr a mae pwysigrwydd newyddion sydd wedi i wirio mor bwysig a dyna pam 'da ni gyd fel newyddiadurwyr gobeithio'n anelu i fod yn fwy DDE i drio arwain pobl drwy'r môr o newyddion ffug sydd 'na. Wel, mae bron i ddeg mlynedd rwan ers chi gyflwyno am y tro cyntaf ar newyddion naw yn 2013. Ydych chi yr un mor nyrfys ag yr oeddech chi am y tro cyntaf hwnnw erbyn hyn? Ydw, dwi dal yn cael be dwi'n galw'n pili palod yn cyrraedd cyn bob rhaglen ac os 'dyn nhw'm yn dŵad dwi'n poeni a dwi'n meddwl na dyna pryd fyddai rhoi gorau iddi. Os 'dyn nhw'm yn dŵad, ond maen nhw'n cyrraedd bob nos, maen nhw'n cadw cwmni i mi drwy'r rhaglen, y pili palas 'na, ond mae darlledu byw ar deledu a pan mae pethau'n mynd yn anghywir a 'da ni fodd i ddangos bod dim byd yn mynd o'i le, mae yna weiddi yn y clust, a mae yna bob ma, di hwnna mae'n barod, di llall ddim yn barod, dos i fama, dos i fanna, dwi'n sy'n modd efo hynny, a mae'r ma cyffro a'r adrenalin siwr o fod yn beth mawr, ond ydw, dwi dal yn mynd yn nerfus. Dych chi fron fel ala ar eich ar lyn, dych chi, o dan y llyn, dan y dŵr, dych chi yna. Wel, trio de, trio'n gorau, ond uh, mae'r tîm tu ôl, waw. Ond ar yr awyr, mae rhaid ni ymddangos fel bod ni'n gwybod beth da ni'n neud, a da ni'n trio neud hynny. A mi oedd rhaglen Steddfod neithiwr yn braf fy hynny, bod ni'n trio er weitha'r chaos yn y glust, bod ni'n trio. Diolch, neu weld chi ar y maes. Gobeithio wneud y tywydd wella. Bendant. Diolch, Steddfod glaw de. Steddfod.